Sanjym biziň saglygymyzy dürli-dürli ýokanç kesellerden goramak üçin gerekli. Ýöne köp adamlar sanjymyň bizi goraýanyna däldem, eýsem bize howply bolanyna ynanýar. Internetde we dilden-dile ýaýraýan maglumatlara görä, sanjym ysmazlyga, her dürli allergiýa, hatda ölüme ýol açyp bilýär diýip aýdylýar. Elbetde, sanjymyň zyýanly täsirleri bolup biler. Emma bu sanjymyň düýbünden biziň saglygymyza howpludygyna ynanmagymyz üçin ýeterlimi? Geliň, bilelikde sanjymyň bedenimizde nädip işleýşine ýakyndan seredeliň. Sanjymyň täsirleriniň nädip we näme üçin ýüze çykýandygyna düşünmek üçin ilki bilen immunitet sistemamyzyň işleýşine göz atalyň. Häzirki pandemiýa döwründe iň köp agzalýan sözleriň biri bolan immunitet, Immunitediňi güýçli tut, immunitediňi güýçlendirmek üçin sagdyn iýip-iç diýip, sizem eşidensiňiz. Siziň pikiriňizçe immunitet biziň nirämize ýerleşýär? Siz jogabyny aşakda ýazyň, birazdan muňa geleris. Immun sistemamyz bedenimiziň gorag mehanizmidir. Bedenimizdäki immun sistemamyzyň maksady bizi daşarky wiruslardan, her dürli ýokanç kesellerden, mikroblardan we dürli bakteriýalardan bizi goramakdyr. Immunitet biziň nirämize ýerleşýär diýip soradym. Immunitet biziň tenimizden başlaýar. Ýagny tenimiz biziň ýokanç kesellere garşy ilkinji galkanymyzdyr. Tenimiziň ortaça ululygy iki metr kwadrat bolup, bulam ýegenimiň ýorganyna barabar. Käbir mikroblar ýa-da wiruslar bedenimizden geçip bilmän, tenimiz tarapyndan ýok edilýär. Ýöne biz her sagatda birnäçe sapar ýüzümizi elleýäs we bu sebäpden käbir wiruslar Gözümiz, burnumyz, agzymyz arkaly bedenimize girip bilýär. Geliň bu wiruslary duşman diýip atlandyralyň. Duşmanlar ganymyza garyşmazdan ozal sümük gabyklaryna ýapyşýar we olaryň köpelmesiniň öňüni alýar. Bedenimizde dört ýüz metr kwadrat töweregi sümük bolup, bulam bir basketbol meýdanynyň ululygyna deň gelýär. Sümük gabyna ýapyşan duşmanlar burun hem agyz ýoly bilen bedenden daşaryk çykarylýar. Ýagny mikroblar içimize geçen mahaly tüýkürtler olaryň daşyny gurşap, hereketsizlindirýär we sümük arkaly daşary çykarýar. Içimizde mikrop çykanyny hem parh etmeýäs diýseň üýtgeşik. Köplenç aşgazanymyz hem öz gezeginde mikroblary ganymyza garyşmazdan ozal içindäki kislotalar arkaly ýok edip bilýär. Emma käbir duşmanlara bul hem ýeterlik däl we ganymyza garyşýar. Gana geçen duşmanlar her minutda iki esse köpelmäne başlaýar we immun stemamyzy goraýan esgerler kömege ýetişýär. Milliard öýjükli immun stemamyzdaky makrofaglar duşmanlaryň ýerini irki kesgitläp olara hüjüm edýärler. Ýeke makrofag ýüzlerçe duşmany ýuwdup ýok edip bilýär. Janly şekilde bu ine şeýle bolýar. Makrofaglar hüjüm esnasynda netrofil we tebigy öldüriji öýjükleri kömege çagyrmak üçin himiki signallar goýberýär. Doguşdan immun stemamyzda bolan makrofaglar, netrofillar we tebigy öldürijiler bilelikde duşmana garşy goranýar. Eger duşman bulary ýeňip geçse, garşysyna has güýçli dendrit öýjügi çykýar. Bu öýjük duşman we söweş barada ähli maglumatlary toplap, iň ýakyn limfa döwügne tarap ýola düşýär we toplan maglumatlaryny T öýjükleri bilen paýlaşýar. T öýjükler ýörite duşmany nyşana alýan molekulýar ýaraglary, ýagny antikorlary emele getirmek üçin B öýjükleri işjeňleşdirýär. Immun sistemamyz indi duşmany oňat kesgitläp, ony zyýanlaşdyrmak we bizi goramak üçin billionlarça antikor ýaraglary öndürmäne başlaýar we şeýlelik bilen duşmany ýeňmäni başarýar. Gynansak-da, wirusa garşy ýeterlik antikorlaryň öndürmegi birnäçe gün alýar we bu wagtyň içinde wirus bedenimize birnäçe zyýan berip bilýär. Ýykylan pälwan göreşden doýmaz diýşi ýaly, duşman ýok edilenden soňam ýene täzeden bedenimize söweş açyp biler. Emma immun sistemamyzdaky ýat öýjükleri öň ýeňen duşmanlary uzyn wagtlap ýatda saklaýar we antikör ýaragly arkaly duşmany indiki hüjüminde ilkinji gezekden has çalt ýeňişe sezewar edýär. Immunitet duşmanlary ýatkeş öýjüginde tutmagy bizi käbir kesellere garşy ömür boýy gorap bilýär we şo bir kesel bilen ikinji gezek kesel bolmazlygyň öňüni alýar. Edil şu sebäpden ýaş çagalaryň immun sisteminde ýat öýjükleri boş bolany sebäpli we entek duşmanlara garşy goragy bolmany üçin ýygy-ýygydan keselleýärler we munuň öňüni almak maksady bilen entek çaga wagtymyzdan bize sanjym edilip başlaýar. Her ýetginjek kişiniň elinde sanjym yzlaryny görüp bilersiňiz. Adamzat ýaşaýşynda möhüm orun alan sanjymyň taryhy on sekizinji asyrlara daýanýar. Ilkinji sanjymlar häzirki zaman tehnologiýasy bilen däl-de, eýsem, gaty ýönekeý usullar bilen döredildi. Iňlis doktory Edward Janner tarapyndan mama keseline garşy ilkinji sanjym oýlanyp tapyldy. Mama epidemiýasy örän uly möçberde adamlaryň ölümine sebäp boldy. Bu kesel köplenç ýaş çagalara täsir edip, gyzdyrma, gusma we titreme ýaly alamatlary görkezip, tenlerinde maýda gyzaryklar emele gelýärdi. Diňe Ýewropada on sekizinji asyrda dört ýüz müňe ýakyn adam öldi we diri galanlaryň üçden bir bölegi kör boldy. Ýokanç kesellerden nädip goranmaly atly wideomda agzap geçişim ýaly, dünýä taryhy boýunça ýokanç kesellerden müňlerçe, hatda millionlarça adam ýogaldy. Eger-de bu ölümleriň öňüni almak üçin immün sistemamyzy ýokanç kesellere garşy öňünden taýyn edip bilýän bolsak näme? Elbetde bu mümkin we bu etap sanjymlar bilen başlaýar. Sanjym ýokanç keselleriň gutulmagynyň iň uly sebäbi. Kesel arkaly ýat öýjüklerini döretmek ýakymsyz we käwagt gaty howpludyr. Sanjymlar aldaw ýollary bilen immün sistemamyza ýat öýjükleri döretmeginiň we ýokanç kesellere garşy goranmagynyň aňsat usulydyr. Sanjymlar öz aralarynda üç dürli görnüşe bölünýär. Janly sanjymlar, patogeniň, ýagny wirusdan ýasalyp, onuň has gowşak we üýtgeşik görnüşidir. Hereketsiz sanjymlar, patogeniň öldürilen görnüşidir. Bu sanjymlar.